l-operation ineħħuh and that's it. Ineħħu kemm jista' jkun li li jistgħu għaliex ovvjament peress li jkun mal-moħħ jekk imussilek il-moħħ hemm konsegwenzi oħra. Jista' jekk jitħalla xi ħaġa jerġa' jitrabba. Ma kontx naf kemm ilu jitrabba, ma jafux kemm ilu jitrabba, ġifieri jekk hux months jekk hux years m'għandix idea. U ma nafux minn xiex. u mhijiex ġenetika. Meta ġiet u ressqet lejja u qed tispjegali, jiena u hi weħidna konna, ġifieri ħadd miegħi kien, qalt li isma' hemm xi ħaġa li kibret fejn mhux suppost tikber. Dik kienet id-diskors tagħha. U għedtilha, eħe, issa xi jmiss li nagħmel? Se nagħmel operazzjoni kemm jista' jkun malajr. Għalkemm aċċettajt, jiġifieri, u dik naħseb li hija biċċa mit-terapija. Jgħidulek x'jgħidulek, x'għandek u x'm'għandikx, inti trid taċċetta. Jekk inti ma taċċettahiex m'intix se timxi 'l quddiem. Però li raw lili jien isma', jien ħa mmur, jien ħa mmur għaliha u ħa nagħmilha. Id-determinazzjoni li kelli naħseb jiena tajt il-kuraġġ lilhom ukoll, li kellhom bżonnha wkoll. Għax huma għaddew minn trawma. Lili ma qalulix eżatt x'jista' kif nista' nqum mill-operazzjoni. Però wara ftit ta' żmien sirt naf li avviċinaw lil żewġi kif nista' nqum mill-operation. Tista' tqum mingħajr ma titkellimx, tista' tqum. Mingħajr ma jkollok forza f'idejk, hemm ħafna konsegwenzi. Jiena nemmen li jekk inti żżomm ma' għalik, ħa tkun iktar iebsa. Immaġina ġġorrha waħdek. Apparti li ġġorrha waħdek, ta' madwarek iridu jġorruha wkoll weħidhom u ma jistgħux jitkellmu. Jiena nsibha li jekk inti tiftaħha, x'tista' taqla' talb u għajnuna. U jiena dik ħassejt li kelli nagħmel. U għalhekk wara sena erġajt għamiltha. Meta ħriġtha fuq Facebook il-ftit tal-jiem ilu meta laqgħet is-sena, il-feedback li rċevejt m'għand in-nies isma' jiena għamiltha ħames snin ilu u rajtha, jiena missieri kellu hekk, ommi kellha, jiġifieri eħe. U naħseb li inna għandna bżonn xi tip ta' għajnuna għal dawn l-operazzjonijiet. Għaliex l-operazzjoni orrajt it-tabib jagħmel lilek u tirnexxi. Għajnuna jiġifieri. Psikologa. Psikologa. Psikologa jkollok bżonnha ħafna. u anke ċertu affarijiet li tħoss. Għax jiena nibda ngħid pereżempju nħoss il-ġbid ġo rasi, aħna nċempel it-tabib u ngħidlu isma' din normali. Fimt? Jew inkella nżomm għalija. Jiġifieri mhux jiġifieri naħseb nemmen li hawn bżonn tip ta' għajnuna wara l-operazzjoni. Għalkemm inti jiġifieri l-ward ikun jgħidlek jinqalagħlek xi jinqalagħlek, huma miftuħin u tista' taqbad u tmur. Imma support group nemmen, fil-fatt dħalt f'support group mhux Malti, qiegħed barra. U ċertu feelings li li nħoss, nibgħat u jtuni rispons ukoll. Ma taf, ma titħajjarx tagħmlu inti, per eżempju, li. Nixtieq għadni ma nafx kif se nasal għalih. Imma naħseb xi mument ħa nasal għalih.